Ankara nyɛla a pun kpɛla visa apply puuni ka di bi nani yɛn sohi mi miri ka a lan repeat li n zaŋ tuɣi taba. Kaman din dee niŋ ka di nyɛla connection maa ni dola mi n apply Canada bee a America bee UK di visa n ni zaŋ ti a ka bi decline li bee ka bi reject li. Di yi bi chaŋ kaman yuuni bee yuma ayi, nyin miri ka a lan apply. because lala tin shɛŋa ni yɛri ŋɔ maa bɛ zaaha visa process di nyɛla zaɣ'yinsi. Canada bee America bɛ yi zaŋ daliri shɛli zuɣu n zaŋ deny-a bee decline a visa process nyin miri ka a lan parim bee ka kɔna shɛm maani maa lan yɛl a ni kadama maybe o chɛ ka o labilab n niŋ appeal n-zaŋ zaŋ ti a Nimaani ka n yɛn tɔɣisi ni kadama nimaani maa kɔnɛshin maa ni maa liɣiri ka o ku yɛn di a. Ŋun mini ma na ʒe n-go o ʒi binshɛɣu din nyɛ appeal about process in visa. Chɛɣa n-yɛli n ti waliginsi binshɛli ka a nya nya. Ti mali ninvuɣ so ŋun pun kpe silimiintiŋa. ka ti bɔri gbana ka gbana maa ka di nyɛla o ni chaŋ maa o chaŋmi ti niŋ interview ka bi reject o bee ka bi decline o bee ka bi ti o negative ka ŋun niŋdi appeal di bela di ko ka naan che ninvuɣu so ŋun be Ghana ka nyɛ n bɔri visa ni ago ka prosi binshɛɣu ka zaŋ chaŋ ti niŋ Canada bee America bee Australia ka bɛ decline ya bee ka bɛ reject a, ka connection man maa lan yɛli ni kadama ni a yom liɣiri bee o leen labimi niŋ appeal zaŋ zani ti a, kahimi a naba n-zo a bee n-nya li, o mi gba ku tooi nya li. Dini m-bɔŋɔ, zuŋɔ yɛn kahigi li mi zaŋ zani ti a voliginsim din be appeal niŋbu from visa Ghana, Konashe Manie ni o yɛn niŋ apiili din zaŋ ti a ni ninvuɣu so ŋun be silimiin tiŋa din tu ni o niŋ apiili shɛli. Wɔligu n siri ma as usually n yuli n booni Mister President on social media n yɛn sɔhi a mi a yi kana YouTube zuɣu video nim maa kpɛŋɔ maa a yi be TikTok zuɣu bee Facebook zuɣu a ni niŋ a maŋ zamba n ti niŋ suhabiɛhi niŋ zamba. Cham YouTube nti wɔɔchiri viidionima ŋɔ maa. A yi wɔɔchiri viidionima maa, a yɛn nyarila more understanding. Wummi viidionima maa zaaha nti naɣira. N ni bɔri ni a tooi wum dini maa zuɣu ka m bi niŋdi li zaɣ wɔɣila. Din yɛn chɛ ka nya m maŋa a yi wum li ka mali bɔhi shɛli di puuni, a ni tooi bɔhi ma ni yɛli shɛli zaŋ kpa m polo. Di yɛtɔɣa ka a zaŋ zaŋ bɔhi ma, a ni ni bi neei shɛli? Ka a bɔhi ma, N ni mali di shɛm, ka n yɛli li, M mi ni ka di baŋsim, m gba nyɛla ŋun bɔhira ni bɔhiriba tumda. Di zuɣu, as usually, share and like and follow more and subscribe. Ti kpɛm di puuni zuŋɔ n-nya woliginsim shɛli din be di puuni. A nya a visa process, a yi chaŋ ni apply visa Di zuɣu ka ti yɛri Dagbaŋ ti bi niŋdi research, ti mi bi readira, ti bi learnira, dini n chɛ ka currency maa niŋ diri ti maa oo. Pɔi ka a ti yɛn chaŋ ti apply any visa, any kind of visa din sani ka a bɔri li, di zaa maa ti tɔɣisi li. A currency man maa process din sani ka o niŋdi tira, by what? By tour? By organisation? Din sani ka o niŋdi tira. Di tu ni nyɛ maŋmaŋ mi. Din pahira, nyin la a nir ŋɔ maa, wee n-niŋ a li, a yi chaŋ ti niŋ a research. Goliginsim din beni nyɛla bɛ pun zaŋla kadama bɔɣa bɔra, bɛ bɔri ni a mali a bank statement, di tum ni a mali liɣiri yaa kaza, di tum ni a mali ŋ-ŋɔ, di tum ni a ti ba daliri shɛli, dinnim maa zaa di pun bela bɛ page maa puuni ka bɛ bi sɔɣi li. So you have already know everything before you come. Anyibu, bɛ mi yɛn dinaaya, bɛ yɛn rijetan bee dikilaayili maa ka tahi rizin so n-kani ka bɛ tooi, kamaa ka bɛ rijeta a apilaai visa, ka bɛ rijeta ka bɛ taai daliri, di laa niri n-na kani. Bɛ yɛn yɛla mi daliri ni daliri ni daliri shɛli din tahiri ka bɛ rijeti li. Lala nyɛla hali di nyɛla as international student ka di nyɛla a zaŋla a gbana n-submiti. Ka bɛ yi ti baŋ saɣisim zaŋ tahi a, bɛ yɛn tahi la daliri ni daliri ni daliri shɛli din tahi li, ka bɛ bi tahi li. Amaa ti leei yɛla yaa naa a mali chance, ŋulo ŋɔ a bi wuhiri mi ni kadama a ku tooi lan applyi, a ni tooi lan applyi a nyɛ binyɛrili shɛm bee a ni tooi chaŋ appeal Appeal ŋɔ maa ka niriba pam zaana bini state limi zaŋ wuhi bɛ bini maa zuɣu ka niriba pam zaana kɔna shɛm maa ka lahi yɛli ni o ni tooi niŋ appeal ka di niŋ a nyaɣisim ka a gba di bɔri ni a niŋ appeal wait until ada one year bee two years a lan niŋ appeal n correct a mistake maa bɛ lan reject a a mi taɣi country shɛli a ni din niŋ ka bɛ decline a maa n lan taɣi country shɛli kaman a niŋla Canada ka a taɣi ni a yɛn niŋ UK bee a yɛn niŋ America bee Australia, bɛ zaaha, decline shɛli din ku kana ŋɔ maa dini gindi chani lala tinsaŋa maa zaaha sunsuuni. Di zuɣu, connection maa neei reject a bee bɛ decline a ka o yɛli ni o yɛn niŋ a la appeal ka kootu m-bala maa. Bɛ tahi la reason nima. Amaa luɣi shɛli polo a ni tooi niŋ appeal ka lala appeal ŋɔ maa di ŋɔ di ŋun ku ʒila dooli n-nyɛli Di nyɛla apun kpɛli silimiintiŋ na n-ti naagi, ka silimiintiŋ ŋɔ maa ka chaŋ ti di tim. Tim ŋɔ maa a ni kana a ti di ŋɔ maa bɛ bi mi a ni yɛn yɛli ba yɛltɔɣ shɛli ŋɔ maa. So n-yi yɛn kamina n-ti yɛli a yɛltɔɣ daliri shɛli din tahili ka a yɛn kana din pun kpɛm na maa oo, a ni maa a zaŋ a visa zaŋ zaŋ kpɛna, bɔmbɔ bini ka a zaŋ zaŋ kpɛna, a doli kom zuɣu kpɛna oo, bayi road ka a zaŋ kpɛna oo, a pun chana. Di zuɣu yɛlim ba daliya din tahili ka a ya maa n-chana. Baŋma ni a ku tooi yɛli ba ni Ghana miigi ka Dagbaŋ miigi ka kum beni bumu a ku tooi yɛli ba ŋun yɛtɔɣa shɛli luɣili kam mi mi. Bɛ bɔrila daliya shɛli din yɛn tahili ka a ku lan tooi lab a ya bee ka bɛ ku tooi kuli sa yiŋa. Lala daliri na ŋɔ a ti pun tɔɣisi tɔɣisiri yɛtɔɣa. Di puuni nyɛla paɣa mini paɣa gɔndi taba, doo mini doo bɔri taba, Bumbɔnnima kama zilisi din ku di Ghana zalisi puuni ka a yi niŋ li naɣila a yila tiŋ maa ni. Lala daliri ŋɔ bɛ bi mi a yɛn yɛli ba yɛltɔɣa shɛli di zuɣu a yɛn mali a translator ka bɛ a yɛli nyini yɛn yɛli a yɛltɔɣa maa daliri n tana ka a yi gaana a yɛli lala hali n ti naagi din tooi ka bɛ zaŋ li zaŋ chaŋ bɛ mi maŋ ni bɔhi a yɛltɔɣa maa puuni a ni yɛli yɛltɔɣa shɛli maa zaa bɛ yɛn recorder li ba ka sabiri di shɛli Hali n ti naagi bee chaŋ ti vihi a yɛtɔɣa maa zuɣu, a ni jɛliba yɛtɔɣ shɛli maa zuɣu ka di bi tam kalinli zuɣu, nimaani bɛ ni tooi decline a bee ka bɛ ti a negative bee bɛ reject a case maa. Tɔ! Dinŋɔ ŋɔ ŋuna a malila right, a pun bela tiŋgbani maa ni. Nyin kpalim bɔri la gbana din yɛn chɛ ka a ni tooi change a life, ka a ni tooi bo tuma n-tum m-pilig a new life. Di zuɣu nyin kpalim fightiri la gbana. Di zuɣu ŋun ŋun be Ghana ka bɛ decline o, ŋun dini maa na nyɛla o ni fightiri mi ni o chaŋ. Ka nyin dini ŋun nyɛla nyin pun bela nimaani, a fightiri mi ni a nya gbana. Dizuɣu nyɛ ŋɔ a bee decline a bee bi taa negative nyin ni tooi bo soli n bo a lawyer ka lawyer ŋɔ maa mi zani n kpe a yɛltɔɣa maa puuni n vihira ni o nya yɛltɔɣa shɛli o ni yɛn zaŋ tabili a yɛltɔɣa maa n che ka bi ti a gbana. Di zuɣu ŋun lɔya maa ku yɛn dolila a yɛtɔɣili maa laa hali lɔya maa mi a mi zaŋli zaŋ ti o ŋɔ maa ba wuhiri ni bɛ yɛn taai mi. Shɛba beni yuun pihita, yuun pishi, yuun pia hali ni ni zuŋɔ ka yɛtɔɣa shɛli wan daa yɛli ŋɔ maa hali ka lɔyanim kpɛri puuni hali ni zuɣu nti yɛri yaa ni ka o bi nya ka bɛ ti o because o daliri ŋɔ maa ni o ni daa zaŋ yɛtɔɣa shɛli ŋɔ maa di ka yaa. Shɛli mi beni a ni tooi zaŋ yɛltɔɣa maa zini zaŋ tiba, ka di nyɛ a ni yɛli maa, Lɔɣu maa ku nyɛla yɛltɔɣa shɛli zaŋ tabi li, ka di nyɛ a sariga maa daa ku nyɛla ŋɔ ka o zani zaŋ pahi di zuɣu ka bɛ tooi gbana. Di zuɣu din ŋɔ ŋɔ ŋuna hali lɔya ni tooi tabi ba bɛ taai gbana, ka a lan labi kpuɣi lɔya ka a lan labi kpuɣi lɔya. Di zuɣu bɔ ka zuɣu ka n yɛn kpalim kpuɣiri ŋɔ maa? Nyin niŋla apiili ŋɔ maa ka di nyɛla nyambɔrila gbana. a nyeegi o di zuɣu nyɛ ŋun bɛ Ghana ka di nyɛla maybe eh, a chaŋla ni a ti bo a visa for your travel ka bi ti decline ya bee ka bi ti tahi bi ti reject a bini reject a ŋɔ maa n suhurimi di rush yom yom n yɛli ni a lan guurimi chani another ambassador bee embassy bee country shɛli ni a ti apply

M ma biligu pirigili daa bi mi mi birabi niŋdi research. Connection man ni yɛli ni o yɛn niŋla binshɛɣu zaŋ zani tahi you have to ask the person baŋmi ni kanima what kind of process ka o niŋdi tira maa. Niriba pam daa beni mi bɛn tahi reason shɛli din tahili ka bɛ rejecta maa. Di nyɛla maybe a baŋ statement ŋɔ maa n bi lu viɛnyɛliŋga bee n yɛla mi. A bank statement ŋɔ a mi ni tooi lan lu viɛnyɛliŋga ka di nyɛla yuuni ni binshɛɣu ya polo ka a yina hali ka liɣiri ka di ti na ku nyɛla nyini liɣiri na ku pɔrimi n ŋɔ bee ka a zaŋ a liɣiri ni zaŋ sɔŋ jilli a ni yɛibo di zuɣu bɛ ni yɛn decline ya bee bia bɛ ni taali bɛ ku yɛn taala daliri ka daliri ŋɔ maa ka a manmaŋ lihili ka nyɛ manmaŋ karinli. Di zuɣu ŋulo ŋɔ maa mabiligu chɛla ka ti zaŋ zaɣa n zaŋ niŋ di polo zaŋ chaŋ a yɛn gu bin shɛŋa bɛni mi hali a yi ku tooi karim ka ku tooi riidi nyin kpaŋ maa maŋ ka a lee nyɛ so ka ŋun yɛn sɔŋ a din yɛn chɛ ka o ni tooi riidi bee ka o ni tooi karim n kahigiri binshɛɣu zaŋdi tira. A ni tooi bɔhi bɔhi shɛli zaŋ ti Google, ka Google bee YouTube ka di yihili zaŋ zaŋ ti a. A ni yɛli bo? Di zuɣu ti yɛn yɛla mabiligu pirigili beni mi. A yi chaŋ ni a ti niŋ a visa process eh, ka bɛ yi decline a bee ka bɛ yi reject a, Nyim maa maa maŋa mi ka a rush n-naŋ li m-pari n taba. A bi ŋmaagi a maŋa di zuɣu ni ti lan chɛ ka a passport ŋɔ maa reject reject ni yi chaŋ passport buyi zuɣu. Ka tin shɛli beni ka a di ti ku mali big opportunity ka because of a ni pun nyɛ lala reject niŋ ŋɔ maa zuɣu. Lala niriba maa gba zaa yɛn chaŋmi ti vihira daliri din tahili ka banbala nim maa daa pun niŋ a. barabi tahi hali na ni zuŋɔ ka chɛ luɣ shɛli polo bɛn bi bɔhiri li a mini go yaɣ a mini ʒini yaɣ a mini chaŋ din niŋ maa zaaha di pahila biɛhigu puuni. Di zuɣu, m mabiligu, ŋolo ŋɔ a yaa kul nyɛla din nyɛ jo ka mani ka n guuna ni n ti zaŋ zaŋ pahi ka ti di tab daanfaani ka ti baŋda. I wish bee n wish ya ni kadama n di ka ka yi zaaha ti zaaha mi what is happening luɣili kam bi viɛla by travelling and see di gba zaa di nyɛla binshɛɣu di zuɣu never and ever

Nyama yi ni n tu ni yi pu shahada, n teei ya ni ti ma biɛligu. Ti pirigili biɛrimi. Ti mini ba daa laɣim tinsi Libya ka bɛ booni ba la Bombino, Simoli bibihi ka a nya ba age of 15, 16, 20 hali 15 years ka ŋun pun zɔri doli o future ka pumpɔŋɔ mi nyini nyin future nyin young guy nyin young boy nyin young lady a future what are you using it for nyin zaŋ zaŋ doli a yaa wɔbigu a yaa lem